Helo croeso nôl i Minecraft Cymraeg Ond heddiw dwi jyst isio deu sori am ddim mynd â fideos i fyny am rili hir Ni bod yn sâl dwi dal yn sâl ar y funud Ond dwi ddim am neud penod wan ar ôl hyn dwi am neud penod So heddiw dwi am dangos i chi Wel dwi am neud server Ac os da chi'm yn gwybod beth di server na dangos i chi wan So am ôl chwe chwarae a sori Aml chwaraewr, so da chi am mynd ar hwnna, da'r ychwanegu gweinydd, gweinydd dwi'n meddwl, dim server. So be' fysa fo, 'di o ddim yn gweithio ar y funud, ydi mae o am bod, dyma be' sydd am bod yn server fi. So, iawn, ond dach gweld, diom yn gweithio. O na, sori, dim hwnna ydi o. Hwn di o. Iawn, hwnna fysa un fi, ond dos na ddim un eto. So, play dot crazy craft dot org, na beth sy'n mynd i bod yn server fi. So dwi am dileu hwnna ac ia dyna be dwi isio neud ond ŵan dwi jyst isio dangos chi sut i mynd i'r lleuad. Ia mynd i'r lleuad so dwi am llwytho mewn i'r byd ŵan. Disgwyl efo by fy ond os 'dach chi i ga'l wrth mynd ar hwnna sgwenno fo mewn ond 'di o ddim allan eto so be' 'dach angen i neu' roced Dach chi angen yr mod yma ag rocket launch pad. So dach chi'n rhoi hwn mewn siap o 9 a dyma ni siap yma. Wedyn ti roi roced i lawr a roi fuel loader o thymol fo. Dyn beth gorau wneud roi hwn i mewn yn fyma ac just cario ymlaen wneud hynna. Iawn. A wedyn, ia, dyna fo. Hwna wedi gorffan. Load fuel. Ti'n mynd i fan hwn, pwysio F. Ww, mae'n rhywbeth yn bod. O, dwi'n gwybod beth dio. Ti'n gorfod gael battery. A rydw i'n mynd fyna, a wedyn load fuel. So, di am disgwyl i hwnna mynd i fyny. Iawn, mae'n di gorffan hwnna. Oce so F a ma' hwnna'n mynd i fyny. So dwi pwsio space, space bar, disgwl i roced fi mynd i fyny. O ma'r sŵn 'na'n cweit uchal. So be' am roid o lawr? Iawn. Oce. Wyth, saith, chwech, pump, pedwar, tri, dau, un. Blast off. Yay, so fi sy'n controlio roced wan. Dwi am mynd ar fyna. Joc. O na, dim grasio. Ce, so fi sydd yn controlio hwn. W'r byd yn fyna. Dwi'n nad pasio'r byd. Yay. Ce. Dwi mewn i'n roced, lle mae'n ffenast. Yes. Ce. O, mon am gorffan. Iawn. Ce. Disgwyl ni hwn cyrraedd y lleuad o'n. Da ni'n mynd at y lleuad. Ce. Tyd. Mae o'n rhoi dewis i chdi. Ww, dim ond mae'n digwydd o'n. Mae'n rhoi dewis i chdi um, i mynd i'r lleuad, mynd i fyma, neu, neu, neu, neu Space Station, ond dwi ddim di wneud hyn eto. So, i'r lleuad, send to dimension, ac gwych yn gweld beth sy'n digwydd o'n. Uh, send to dimension, o oh, iawn. Oce. Dwi'n gor'o' alafu i lawr. Lle ma'r lleuad? Dwi methu gweld y lled. Oce, ma' fyna! Dwi am crasio! Dwi wedi bod yma o blaen. So, oce. Be' dwi'n neud? Shift. Wan fi ar lleuad. So dwi'n gallu cerdded rownd, dwi'n neud o'n rili uchel. Ce, a mae yna traed yn dilyn fi. Wel, dim traed. Olion traed. Dwi am gael fflag fi. Boom! Hwna'n fflag fi. Croen fi. Iawn. Oce. So ŵan dwi'n yn lleuad. Dych chi'n gallu gweld bob dim. Oce, dwi angen edrych pa bloc di hwn. Mae hwn yn Moon Turf ac o oh, title.moonblock.null.name. Oce, so hwn Dwi efo yym dw'n gwel' os dwi gallu ga'l hwn. O hwn. So dach gallu adeiladu efo hwn a stwff. Oce. A gwan dwi am mynd yn ôl. Rocket fuel pad. Ww. Neu tin. Hean roced. Ww. Dwi angen droed pethau fo eto. So, search am awn fuel, bucket, ag angen tipyn bach o hyn. So, ddim gael trio nhw. Fuel loader i mewn. Eto. Roed yr battery yna. A roed hyn mewn. Oce. Da chi, da chi gallu neud hynna, wan. Mynd i mewn i fy ma. F. Pam di hwn ddim yn mynd i fyny? O! Si anhofio. Iawn. Oce. Okay. O, beth sy'n digwydd? Methu clicio dim by. Ah. Uh, sut dwi'n mynd off hwn? Na, iawn. Oce. Okay. Wan, gallu mynd. Oce. Dwi am edrych trw rhein jyst i gweld stwff. Ww. Ag nes i gweld rwbath hefyd. Dwi am dangos chi hwnna hefyd a wedyn gorffan hwn. So cofiwch joinio'ch server fi pam dwi'n deud ma'n barod. Iawn. Hei, di'r stwff o'n i eisiau dangos. O. Edrych am y stwff. Iawn. Pwna. Iawn. Okay, so wan, dwi angen disgwyl i'n mynd i fyny. Mae'n dyd yn yr ochr, os da chi'n gallu gweld, yr ochr chwith. Chi'n gweld os dwi bron â cyrraedd yna. So, dwi bron â cyrraedd yna. Disgwyl i pen fi mynd dros yr llinell yn y top. Iawn. Um, send to dimension. A Ok, so dwi ar parachute fi yn mynd i lawr i'r byd. Oh! Na, chest! Na! Cysg, dwi'n meddwl. Dwi'n meddwl gweld yn dda. Iawn. Ag heilodd stwff yn eisiau danos. Be am neud hyn? Dim byd yn fy manna ngala. Uh, um, iawn. Trapdoor. So, fysa chi'n gallu neud... Uh, fysa chi'n gallu neud hyn. Da chi isio cuddio at beth ffwrdd ar rhywun. Da gallu mynd i fy ma. Cofio hwn. Un. Dau. Ac da chi gallu agor o. Iawn so peth nesa dwi isio danos secret leaver. Ch'mo' ma'n jyst yn bloc. Dwi angen drws ŵan. Oce. Rhoi drws mewn. A dych gweld Felly agor hwn wrth clicio arno fo. Iawn, so yr un nesa. Secret stairs. Dwi'n gallu just rhedeg i fyny hwn. So, just adeiladu'r bath yn yma. Dach gweld mae hwn yn gallu hefyd fflwtio. Hit fan, meddwl. Okay. So, dwi ddim yn neidio wan. Grisiad i hyn. Da, a dwi eisiau cydda fyny fo. Oherwydd grisiad i o. Ond... Iawn. Um, ce. Di o'n ddim yn gweithio mor dda. Ond ti jyst yn gorau trwsio fo fel na. A wedyn, grisio. Ce, rhywun nesa, secret chest. So, dweud, da chi isio... Um, gadw fi neu bath. gweld os da chi eisiau gweld da chi eisiau cuddio stwff yna. So, da chi am, um, wps, mynd i fyma. O, na chi, dim fyna. Da chi am mynd rhywle yn fyma. Nes i just pwysio bwtwm wan, diolch yn gweithio. Nadi, dio ddim. Pam dio ddim yn gweithio? Um, na. Okay, come on. Dydy hwn ddim yn gweithio. Okay, lle... Nes i bwysio bwtwm o'n... Jyst am mynd â fel 'ma. O! Ma'r peth newydd 'ma pan ti meth- pan ti gor'o' bwsio rwbath. Pan ti gor'o' bwsio slash dau gwaith. Ma' wnna rili, dwi'm yn offi fo hynna faint. 'K, so ŵan, fe ydach chi isio cuddio stwff Diamond chi,

Dw i dach eisiau cuddio stwff chi, dach gallu gael o'n secret chest. Roed hwnna lawr, dim byd drwg. Dwi'n gallu edrych yn fo. Person ma'n brifo fi. O na! Iawn. Bron yn marw fan 'na. Oce. So, da chi eisiau cuddio rhywbeth? A da chi'n gallu agor hwn. Peth olaf. Dim byd drwg yn fy ma na. Ia. Yeah. Drws sy'n agor a cael. O oh, na. Mae'n rhywbeth di digwydd. Fi mewn drws. Oce, okay, so diolch am gwylio neu gweld chi eto'n penod 16. Diolch.